manheru akanaka mhuri yegreat dyke this is uh, the youth zone with me seme jaren abrahams chirongwa chamunonzwirwa neafm 91.8 101.9 uh, every uh, wednesday from 630 kusvika na 7 p m chirongwa chamukagadzirirwa mukanzi this is uh, you know, an opportunity yatinowana to share uh, masensitive issues anonetsa vana vedu kunyanyanya from the age of uh, 15 kusvika uh, pa 25 and uh, like we mentioned last week

Uh, she is uh, a counselor at the uh, Midlands State University, uh, Mrs. Shumba. Mrs. Shumba, sangana nevatereri. Ah, kwaziwai kwaziwai ko makadini greetings to you all sadibonani ndinjani siyabonga tinotenda tinotenda mrs shumba uh, thank you very much for being with us tonight and uh, uh, totenda nenguva iyoyi i believe kuti uh, some people are going to get one or two, few, uh, one or two things

Kana tafunga zvine zvazvinoita mukurarama kwedu, pamwe dzimwe dzenguva zvatinenge tafunga zvinogona kusimudza mamwe maemotions ekufara, zvinogona kusimudza maemotions okusuwa. Chatinozoona behaviour ndoo maemotions anenge asumudzwa nemafungiro atinenge tichiita. So looking uh, on mental health uh, of interest zvandakaona mukati mebasa redu ndezvokuti zvirwere zvemental health zvinogona kukonzeresa uh, maphysical illness anogona kuti munhu aprevente kuchipatara achiti anorwara chakanyanya kundirwadza pamusoro pemental health Uh, is the fact yokuti zvinhu zvakaita sokusuruvara kwakanyanya zvinonzi depression muchirungu zvinogona kukonzeresa zvirwere zvatinoziva zviri chronic zvakaita secancer kana kuti maheart condition saka muchawanikwa kuti mental health hazvirevi hazvo kuti iko is the opposite of mental disorders but zvinoreva utano hwemunhu mumundangariro make kuti zvaunenge uchifunga nezvaunenge uchiita nezvaunenge uchinzwa mauri ugone kuzvikontrola semunhu. Ndingangoti nepadiki Ndiyo tsanangudzo yandingapa pa question yamandibvunza. Ndinotenda. Okay, thank you very much, Mrs. Shumba. Uh, kana muchangoti bata, this is the youth zone with Mr. Major Rain Abrahams and uh, Nasi Mudariro. We are talking about mental uh, health and uh, Tina, Mrs. Shumba, counselor from Midland State University. She is helping us uh, pa topic yedu yatinayo nasi and uh, this

Ma call centers aunogona kufonera mahara kana uchishandisa net one it's 0808044414 kana uchishandisa econet then it's 08080516 kana uchishandisa tel one it's 08004418 uh, awa manumber ari free get them get in touch with them vanokubatsira panyaya dzese dzaunenge uchinetsekana nadzo vese iwati vavo ende ndo vari kusponsor this program yudzone with mr majarain abrahams uh, tabva mukuexplainerwa izvezvi kuti what is mental health Uh, ah, mrs shumba can you please uh, explain to us kuti how does one's environment cause mental health maproblems mamuchitaurawo mazombotaura nemaillnesses mamwe ari chronic mukabva mataura zvakasiyana siyana but how does one's environment panogara munhu panokonzeresa sei iwaya mamental ma health programs

Tinogona kuenda pamagariro atinenge takaita. Tinogona kuti tigere mumba nababa naamai, that's our environment. Tinogona kunge tiri mucommunity seyedu yemuMidlands, ienvironment yedu iyoyi. And then looking back at your question kuti how does this um, environment cause mental health problem, muchawanikwa kuti mukati meenvironment matinorarama dzakasiyana dzimwe environment muchatanga palockdown we started our lockdown last year uh, muna march and then we opened slightly uh, muna june ikambova sekuti yanga yatinakeo kusvika pana december

Toenda kuma different areas vanoenda kuchikoro vanoenda kumabasa vanoenda kunotengesa mutown ndomararamiro atanga tajaira saka environment yedu nechikonzero chokuti tave kugara pamwe chete nguva yakareba chokutanga chatinoona tinoona kuti ko source of income that is supposed to sustain us during this difficult period chinowanikwa kuti hakusisina and as a result yethis um, economic difficulties tinowanikwa kuti kana tisingachagoni kuwana zvokudya tisingachagoni kuwana chokubata pamba mhirizhonga dzinosimuka saka muchiwanikwa kuti environment pachayo yanga isina kushata kana vanhu vanga vasina kupuhwa nguva yakarebesa vari pamwe chete vasina zvavanoita saka environment yedu inogona kusimudza ah, kurwara kwepfungwa kwatingati mental illness nokuti kana mashaya mari kana munhu ashaya chokubata anogona kufunga kutsvaga ah, zvatingati manegative coping mechanism okuti kuda ambokangamwa ndosaka muchiona vamwe kuda vachimwa doro rakawanda muchiona vamwe vachishandisa zvinodhaka vachizopedzisira zvinodhaka zvacho zvichivakuvadza muchawanikwa kuti muenvironment iyoyo zvekare nokuda kwekuti vanhu havasisina zvimwe zvokuita Environment iyeyi inogona kusimudza kusuruvara kwakawanda kwatingati depression and then nokuda kweenvironment iyoyi for example yelockdown vamwe vakaitwa lockdown vari mumacities akasiyana vana vari kwavo ah, vabereki vari kwavo kana kuti vabereki mumwe mubereki ari kwake izvozvo zvine zvine matambudziko azvinogona kusimudza zvikuru sei munhu wowanikwa achigona kukundikana kurarama nechikonzero che environment yake. And then kana takatarira vana, vana vanokura nokusocializer asi nechikonzero chokuti nyangwe nemumastreet havachagoni kuenda, havachagoni kutamba nevamwe Muchawanikwa kuti environment yava so seretardation yavo havachagoni kukura ah, mumafungiro avo, mumaonero avo, even in decision making. And then chimwe chinhu chinorwadza ndechokuti muchawana kuti zvinhu zvakaita sana rape zvinhu zvakaita sana GBV zvanyanyisa kusimuka nechikonzero chokuti vanhu vave kugara pamwe chete pasina maactivities okuita. Pane zvinosimboitwa nevana kuti vazvivaraidze mumafacilities kwavanenge vachienda vachinopara. Iko zvino hakusisina. Saka muchawanikwa kuti hasha dzinosimuka mukati memhuri, mukati mekutaurirana, kunogona kukonzeresa kuti vanhu vasimuke vasimuke kurwara nepfungwa ndingangoti briefly uh, ndozvandingapindura pamusoro pezi impact yeenvironment mukati memental health
thank you very much uh, mrs shumba uh, neinformation yamuri kutipa kana vachangotibata this is the youth zone with me semajor rain abrahams uh, chirongwa chamunonzura neya fm every wednesday from 630 kusvika na 7 p m uh, tichitaura nekudiscussa maissues anonetsa vana vedu kunyanyanya from the age of 15 kusvika pa25 and nhasi mudariro tiri kutaura nezvemental health especially concerning vana vedu vechidiki mrs shumba uh, there is a listener here ari kuti uh, abva atibatsira kubvunza our, um, our next question achiti iyo so you know how uh, like from you know what are the most then common causes of mental health problems especially isusu pavana pa, pa, pa, vechidiki ma ma youth
maita henyu uh, mabvunza zvinogona kunge zvichikonzeresa uh, kurwara nepfungwa kuda chekutanga chatinoziva ndechokuti mumhuri mukaita wakarwara nepfungwa likelihood yako yokuvavo nechirwere chepfungwa Chino chisimukirewo chikero kudarika pane vamwe vanenge vasina. Asi tinogona kunge mumhuri musina akamborwara nechirwere nepfungwa nyangwe tikatarisa kudivi rokwamai kunyangwe tikatarisa kuhama dzekwababa. Asi wogona kupinda panjodzi dzemota kana kuti njodzi yokudonherwa nezvinogona kukuvadza musoro wako. Muchawanikwa kuti mahead injuries anokonzera kuti ah, munhu a- a- ave nechirwere chepfungwa and then pane zvimwe zvinogona zvekare kusimudza kurwara kwepfungwa zvinogona kuva in the form of the way we are socialized ndichakupai somuenzaniso ndofunga makambonzwa sei inotaura kuti haa varume havachemi Nyangwe ukasvika nezvinorema zvakadini, varume havachemi. Izvozvo zvinenge zvakanaka kuti varume havo kuda vasimbe, asi muchawanikwa kuti varume vanosvikawo pamwe pavanonzwa kuti aiwa, zvandiwira izvi, it's beyond me, I am failing to cope. asi nechikonzero chokuti iye semurume akadzidziswa kuti men don't cry anobva aramba akasimba kana aramba akasimba wosvika dzimwe dzenguva paanokundikana nokuti haana kukwanisa kunotsvaga rubatsiro tozonzwa shinza akaenda akanozvisungirira Nemhakei akazvisungirira? Nokuti wakadzidziswa kuti kwevarume havachemi. Saka socialization sometimes inogona kutikuvadza. Socialization inogona zvekare kuuya pane pane dzimwe nzvimbo munyika yedu muno kunoshandiswa zvinodhaka iwewe muviri wako usingagoni Kugamuchira izvozvo zvinodhaka zvinoshandiswa munharaunda saka ukagona ku ukakonewa kuti ugone kuvudza vanhu kuti izvi handingambozvitori asi nokuti vamwe vose vanenge vachizviita uchawanikwa kuti uchazvitora asi iwe muviri wako usingaenderani nezvinodhaka izvozvo zvekare zvinogona kukonzeresa uh, kurwara nepfungwa Kunze nechokupedzisira, ndangotaura pamusoro pemental health ichikonzeresa maphysical illness, pane kumwewo kurwara kwakanyanya kunosvika pamunhu kunouya kwakati simbeu. Ikoko zvekare, ukarwara physically, unogona, kutarisai somuenzaniso, Ah, ndopa somuenzaniso wechirwere chatiinacho chatinorarama nacho vazhinji vedu chehiv unogona kuti nechirwere ichocho wanga uchingotora hako mishonga yako asi wogona kudhivhelopa zvekare chimwe chirwere chepiri chepfungwa nechikonzero ah, uh, chechirwere chako and then pane imwe pain ndinofunga munozva machronic illness akaita sana cancer anogona zvekare nekuti anoenda for a long time vana cancer vana bp vana sugar diabetes tinotitaura pamusoro payo zvinotora nguva yakati rebeu munhu achingorwadziwa Izvozvo zvekare zvinogona kusimudza mental illness, ndingangoti briefly ndozvandingafunga. Asi todzokera zvekare kuvana vadiki, though tatanga hedu pa 15 asi tinogona kudzoka kuvana vadiki before 15 years Vana vadiki vanogona kuzvarwa vane mamwe madisabilities nechikonzero chokuti kuda dzimwe dzenguva zvimwe hazvina kuwana nguva yakakwana kuti zvidhivhelope kana kuti mubereki anogona kunge akashandisa zvinodhaka zvakaita sedoro kana kuti zvinoputwa zvinokonzeresa kuti mwana asakura zvakanaka saka muchaonekwa kuti zvinokonzeresa zvakati wandewo ndinotenda Thank you, Mrs. Shumba. Uh, kana chako tibata, this is the youth zone with me, Seme Jarain Abrahams, uh, ah, 0717605027, ah, to number dzedu dzepa WhatsApp. Mrs. Shumba, there is a question, uh, there is a contribution yavuya panapa from uh, Rumbidzai Zvinoyera,

Kuti tikatarisa uh, mukati moupenyu uh, tava nesocial media inotaura information about what is happening kuda mukati menyika yedu yezimbabwe ndisakupai zviri legitimate for example kuti tava kuwana statistics kana kana manga muine foni munogamuchira statistics inotaura kuti munyika Vanhu vatestiwa vakawanda zvakadai munyika. Vanhu vabatiwa nechirwere vawanda kusvika pakadai munyika. Mava nevafa vasvika pakadai. Kana mwana akatiwanawo information inenge ichitaura pamusoro perufu pokurwara, iwe uchiziva kuti mubereki wako anoshanda pachipatara, Unogona zvachose kubatwa nokutya kana kuti neanxiety because hauna shuwa kuti pavaenda kubasa havana here kubata nokuti unenge uchinzwa kuti pachipatara pamwe panoshanda mubereki wako kana panoshanda hama yako pabatwa vanhu vakawanda zvakadai uye pafavo vanhu vakawanda zvakadai kutya zviro kwazvo zvinobata vana vana vabereki vakadaro thank you very much hatingangopereri pakuti vanobatwa nokutya regai nditi zvinenge zvodawo kuti tisvikewo pakuti hongu kutya kuripo hongu kuvhunduswa kuripo asi kuita sei nokuti miviri yedu yakashatira chinhu wani kana tikagamuchira kutya kwakawanda isusu vagamuchira kutya We are more prone to disease. Miviri yedu inova weak, tinobatika uh, zvakachipa easily nezvirwere zvakawanda. Hongu kuda zvatingaita kana tiina vabereki vakadaro. Pavanosvika pamba Ngavawanewo mvura dzavo dzokugeza dzavako pamba tavagadziriravo, nehembe dzakachena dzokuti pavanosvika patiri vanongosvika vakananga mubathirumu vosvikavo vachigeza vasati vashandisa zvirimo mumba. Hongu, realities nekubatwa nokutya kuriko uye reality of death

Someone has mental health prog- eh, problems. Kunyange iye munhu wacho uno anoidentifier sei iwowo sedunga munhu unoidentifier sei kuti you are uh, having ma mental uh, health prog- uh, problems in a few words. in a few words tinozviona tatanga tichitaura pamusoro pe- pethinking nemafeelings nebehavior saka behavior yako ndiyo answer Unokurumidza kutsamwa kana kufarisa pasingafanirwi kunge uchifara. Unorara zvikuru kana kushaiwa hope. Unodya zvizhinji kana kusadya. Uh, unogona kuzvibvisa muvanhu. Unoruza interest in usual activities. Even sex drive yako inopera, une kusuruvara kwakawanda, behavior yako haigoni kuti izikamwe kuti chaipo paumire ndepapi. Ndinoshuvira kuti ndava brief enough. Okay, thank you very much. Vamwe ndivo vari kupa macontributions avo mai Chloe vari kuti ivo physical and social abuse also contributes, uh, contributes munyaya dzemental uh, Uh, hanzi ko izvezvi munhu akarwara nepfungwa anobatsirika kupi palockdown muno muzvishavane ndisave uyo ah, mazvita henyu kuzvishavane ngavaende kuchipatara kudistrict vanobetsereka kana zvichida kuti vatransfere vauye kuno kugweru vanotransfera vachiuya kugweru nokuti ndinombobata ndiri ndichimboona pa psychiatric unit tinenge kuine mapatient anobva kuzvishavani ngavaende kudistrict hospital vanobetserwa
hanzi do you offer as msu do you offer macounseling services to non msu students
Uh, it all depends now kuti vanenge vakwanisa here kuvuya kumsu kuti tivabetsere but we do for free vanga ah. vakasununguka but manje sezvo kuine lockdown hameno kana paine anenge akasununguka kuda outside this uh, broadcast mogona kumupa nhamba okay it's fine uh, then martha here ari kuti how can we possibly help our peer

and part of them helping us is sponsoring a program like this kana mbotaura ngati the youth zone is being sponsored ne say what and these are their call center numbers dzakunofanira kufonera mahara kana ushandisa net one it's 08014414 kana ushandisa econet 08080516 uh, vabate ipapo utaure navo uwane rubatsiro rwako and uh,